Sua no ayɛ dɛ o, ma hɛn more.
Wɔ ndɛ Mfantse kasasua yi do, yɛdze kasa mbrɛnyi a ɔfa nsa ho na ndɛ yɛdze rebrɛ hom dze hom nyɛ abotar na hom ntsi. Ma odzi kan nye Ne nsa nkɔ n'ano, ne nsa nkɔ n'ano. Mo mopon a mokyerɛ ara nye dɛ. Onntum ndzidzi, onntum ndzidzi. Ma momfa nyɛ mfatoho na momfa mma ɔn. Anto bam no nsa ɔnkɔ n'ano. Obi bɛtsena hɔ ɔadwendwen dɛ, Ei, na nyimpa bɛn na no nsa nnkɔ n'ano? Ma monkyerɛ wo ase, ma yɛpɛ dɛ yɛkã nyinara nye dɛ, Onntum nndzidzi. Ma ɔtɔ do ebien, no nsa apa. no nsa apa. Ma mepɛ dɛ mekyerɛ hɛn ara nye dɛ woedzi ewu anaa woekum obi. Wɔmfa nye mfatoho na wɔmfa mma wo. Kodwo Mensah ne nsa apa ndɛ da ewimbir. Kodwo Mensah ne nsa apa ndɛ da ewimbir. Asekyerɛ he ara nye dɛ Kwadwo Mensah oedzi ewu ne da ewimbir. Motse bi ebiasa, ne nsa yɛ tsentsen, ne nsa yɛ tsentsen. Mokãe, w'adwen mu ayɛ konsã a. Mibisa ho dɛ, Iyi, na ne nsa yɛ tsentsen no so dze nyimpa bɛn? Ma mepɛ dɛ mekyerɛ wo ara nye dɛ ɔyɛ wi. Ɔyɛ wi. Momfa nyɛ mfatoho na momfa mmɔ wɔn. Antobam no nsa yɛ tenten. Antobam ne nsa yɛ tenten. Asekyerɛ nyinara nye dɛ antobam ɔyɛ wi. Ma otsia do anan ne nsamu yie. ne nsamu ye. Ma dza mepɛ dɛ mekyerɛ wo ara nye dɛ ɔwɔ sika anaa ɔyɛ sikanyi. Esi ne nsamu ye papaapa wɔ kurom ha. Esi ne nsamu ye papaapa wɔ kurom ha. Ma mepɛ dɛ mekyerɛ hɛn ara nye dɛ esi yɛ sikanyi wɔ kurom ha. Esi yɛ sikanyi wɔ kurom ha. Mɔtsea do enum. Ɔdze ne nsa abɔdua mu, ɔdze ne nsa abɔdua mu. Meyɛ sure dɛ mo kaa woyɛ mu ahyew. Erebisa ho dɛ ɔdze ne nsa abɔdua mu dɛ, ebɛn nyimpa na ɔtse hɔ ara na ɔdze ne nsa abɔdua mu? Nyew, ntsi na yɛse yɛfrɛ no nkasamburanyin. Maada n'asɛm n'enyim dze akyerɛw. Ne nkyerɛase nye dɛ, wɔaka ma wɔnka, wɔaka ma wɔnka.

ma otsia dɛ esia, ne nsamu yɛ dzen anaa ne nsa yɛ dzen. Asekyerɛ nye dɛ, ɔnnkyɛ adze, ɔnnkyɛ adze. Dɛm asɛm yi dze, ayɛ a yɛtaa ka paa, tsitsir no nye mbasiamba no, meyɛ sure dɛ wɔkɛɛn no hɔn enyi agye. Eyɛ yehu aberante bi ɛte, aberante ne nsɛm mu yɛ dzen, nyoo, asekyerɛ na nna m'akyerɛ wɔ ase no, asekyerɛ ara nye dɛ ɔnkyɛ adze. Momfa nye mfatoho mma wo. Kyerɛkyerɛnyi Mensah ne nsɛm mu yɛ dzen papaapa, kyerɛkyerɛnyi Mensah ne nsɛm mu yɛ dzen. Ne nkyerɛase nye dɛ okyerɛkyerɛnyi a ɔkyɛ adze. Ma otsia do esuon ne nsa gu mu. Nkyerɛase nyina nye dɛ ɔkyɛ adze papaapa. Ɔkyɛ adze papaapa. Mfatoho nyi, Esi mansa ne nsamu gu esi mansa ne nsamu gu. Ma mopɛ dɛ mokyerɛ ara nye dɛ esi mansa ɔkyɛ adze papaapa, nyew, esi mansa ɔkyɛ adze papaapa. Yɛdze hɛn kasasua dwumadzi no kɔ ewiei no, ma monsi do bio dɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛkaakaa ho ndɛ adesua a yɛdze bae no nsa nkɔ n'ano. Ɔdze ne nsa abɔdua mu. Ne nsamu ye ne nsamu gu. Ne nsa apa, ne nsamu yɛ dzen. Yɛdze Mfantse kasasua dwumadzi no yɛdze aba ewiei. Na dɛ mbrɛ dabiara ibenya dɛm Mfantse kasasua dwumadzi yi bi na esua ma wo Mfantse kasasua ɔayɛ dɛw na ɔakɔ do ntsi, Mosrɛ wo dɛ ebɛ subscribe akɔ Aquadelphs Mfantse dwumadzi kasasua no do ama wo Mfantse kasasua ɔayɛ dɛw na ahomka ɔaba mu. Megye dzi dɛ ɔbɛyɛ ne dɛmara ama wo, nyew, meda ase dɛ ndɛ so etsie me wɔ asopa mu na ebɔkɔ do ara ahwɛ Aquadelphs Multimedia ma wo Mfantse kasasua no ɔayɛ dɛw. Meda hom ase, makra mo dɛ mbrɛ medzi ntsi ara nye n'.